Үзем генә түгел, хезмәттәшләрем дә утырды бит әле әлеге хәләл краскаларга. Ни өчен хәләл дип әйтәм, кызлар? Чөнки менә бу краскаларда су үткәрә торган матдәләр бар рәхәтләнеп менә мөселманнарга да чәчләр буяп йөрергә була яулык астыннан булса да кемнәр намаз укучылар инде кайбер кеше бөтен кешеләр бит инде яулыктан йөрми мөселманнарга бара дип әйтәсем килә инде Аннан да карагыз әле нәрсәләр бар. Штаннар бар. Узган елны мин алган идем э, спорт костюмы. Э, бераз гына ябыгып киттем. Шуңа күрә менә яңадан инде штанын э, бераз гына кичтек. Заказ ясадым. Шулай ук. Шулай ук менә бу инде ир затлары өчен спорт костюмы буларак бара инде ул безнең без инде аның иренә инде штанын алдык шулбарыңны алып килә дип инде монысы инде безнең ютик водолазка хәзер барсында сезгә ачып күрсәтермен менә кызлар водолазканы ачтым зифата бик ошады М размерын алдым үземә. Менә хәзер көз җитте бит инде эштән кияргә, пиджаклар өчен эштән кияргә бик әйбәт әйбер инде бу. Җылы итеп киеп йөрергә менә бик ошады. Шулай ук менә штанымны шулай ук әле кимәгән дә. Узган елны алгач, моның инде сыйфатын беләм, шуңа күрә белеп, күреп, карап алдым. Бик җылы көз көне кияргә спорт костюмнары. Миңа бик ошый. Шулай ук менә сыйфат ягыннан менә ирләрнең э, спорт костюмнары да бик сыйфатлы ясалган. Безгә бик ошады. Хәзер инде калган заказларны күрсәтеп китәм сезгә. Нәрсәләр без алдык, кызлар. Алдым менә шушындый туш. Хәләл туш бу. Кемнәрнең менә аллергия? Менә дигән туш. Менә ул кешеләргә аллергикларга да бик барады бит. Әйтәсем килә инде. Хезмәттәшләрем минем менә шундый краскаларга утырды дип бер әйткән идем инде сезгә. Чыннан да бик ошаталар бу краскалар, алар төрле-төрле. Монда безнең инде менә спелый вишня дигән төсе. Шундый менә шоколадный төсләр. Болай ук менә мондый очык төстә. Блондинкалар өчен микән инде бу безнең Ну, тагын горячий шоколад, лесной орех монда. О, нинди генә юк. Ә менә шушында шампуньлар алалар. Менә бу экстра форс дигән бик шәп шампунь. Комплекс белән алырга кирәк ул әлеге шампуньны. Э, шулай гына менә шундый бальзамы да бар. Ә инде менә бу э, салфеткалар турында аерым әйтәсем килә. Менә бик э, ошатып алабыз һәрвакытта. Менә монысыны өчне заказ бирдем. Без моның белән кызлар кроссовкалар чистартабыз дөресен әйткәндә. Кроссовкалар анасы менә минем берсендә эшемдә киемгә кофе түгелгән иде. Кофеләккән иде шундый том шиендәйме. Э, шундый әйбәт иде ул көнне кигән блузкам. Бик Кайгырган идем инде башта, ләкин менә салфетка белән тиз генә сөртеп алдым. Бик ышкыдым. Һәм ул минем бетте. Шаккаттым кызлар. Менә шуннан соң инде мин бу салфеткаларга дөресен әйткәндә утырдым инде ул сәтмичә подсела. А кроссовкаларны да шуның белән сөртәбез бик. Безгә бик ошый. Менә өчне алдым. Нәрсә инде безнең теге урысча атап әйткәндә бискост косточек 3D Менә шундый төстәге лифчик. Инде кара төсен алганым бар иде инде, сыйфаты шулай ук бик ошады. Менә инде бу төсен дә алып карарга булдым. Так, менә шундый матур каталог та килде. Гель для душа заказ бирдем. Бу инде безнең зур зур вариант гель для душының һәрвакыт кирәк. Душларга керәбез бит инде. Бик ошый. Менә шундый бәләкәй генә заказлар булды бүгін кызлар. Барыгыз өчен рәхмәт.